Yng ngrŵp 1 yn y gwpan, Bedwas oedd yn herio Cross Keys, a'r dechrau gorau posib i'r ymwelwyr wrth i Jacob Unwyn groesi. Ond y tîm cartref yn barod i wrth ymosod, a blerwch yn yr amddiffyn yn rhoi cyfle i'r asgellwr Andy Evans i lamu ar y bel rydd cyn turio. Daeth sawl camgymeriad gan y ddau dîm a'r naill ochr yn cael eu cosbi am flerwch wrth drin y bêl, ond Adam Williams yn dangos ei bŵer gan roi'r tîm cartref ymhellach ar y blaen. Roedd Bedwas yn benderfynol o adael ei marc yn yr ail hanner hefyd. Cais unigol gwych i Mike Callow wrth iddo dorri drwy'r amddiffynwyr a rowlio drosodd o dan y pyst. Cyfle am un cais arall cyn y chwiban olaf i Bedwas, Taine Basham yn croesi. Dim gêm i Gasnewydd, ond Bedwas yn camu uwchben Cross Keys i'r ail safle. Y bas at Craig Evans. Evans yn torri trwy'r bwlch yn llawer rhy rhwydd. Evans yn dod o hyd i'r cefnwr, Chris Banfield. A Banfield os ganddo fo'r cyflymder. Oes, a'r ymwelwyr ar y blaen. Adam Thresher yn codi ac yn casglu'r bel. Y symudiad wedi baratoi gan yr olwyr, a dyma Richard Williams yn torri drwy'r bwlch. Mae David Watts yno. Watts am y gornel. Gabertawe'n gyfartal. Sgrym i'r Cwins. Gareth George yno. Allan at Craig Evans. Evans y gic. O, yn berffaith at Kieran Jones yr asgellwr a mae Chris Banfield yno eto. Banfield am ei ail gais. Ydy, mae o'n croesi eto. Y sgrym yn gry gan y Cwins. Maen nhw'n mynd am y gornel. Mae'n mynd i fod yn gais. Ydy, o na, cais cosb ydy. a Quins am ei gwneud 11 buddugoliaeth yn olynol yn erbyn Abertawe. Hayden Pugh, Callum Price a Chris Banfield ydy am gael ei hat-trick a seren y gêm yn disgleirio yn yr eiliadau ola'. Gyda'r ddau dîm yn manteisio ar y cyfle i roi profiad i chwaraewyr ifanc, Llanymddyfri aeth ar y blaen yn gynnar, Tom Powell yn croesi. Ond tarodd Llanelli yn ôl a chais gan y cefnwr deunaw oed, Leon Randle. Cyn i sylfaen cryf y blaenwyr ganiatáu i Nathan Hart roi'r tîm cartref ar y blaen. Dangosodd yr wythwr ei sgiliau asgellwr gan wibio heibio i amddiffyn Llanymddyfri a chreu cais i'r clo Ed Curtis. A daeth yr hanner cyntaf i ben â chais oedd yn selio'r pwynt bonws, Nathan Edwards yn ochrgamu trwy'r amddiffyn. Cafwyd ail gais i Edwards yn yr ail hanner cyn i'r eilydd o wythwr, Elliot Rees goroni'r noson a chais hwyr yn y gêm. Pedair allan o bedair i'r Cwins a maen nhw ymhell ar y blaen yng Ngrŵp Dau. Pen-y-bont sydd ar frig Grŵp Pedwar yn dilyn eu buddugoliaeth yn erbyn Aberafan. Er i'r ymwelwyr ddechrau'n gryf, yn dilyn cais gwych gan yr asgellwr ifanc Michael Wilson, brwydro yn ôl wnaeth yr ymwelwyr, a chais yn y gornel i Matthew Edwards yn eu gêm gyntaf ar faes y bragdy. Cyfle am sgôr arall cyn yr hanner, yr olwyr yn lledu'r bêl yn gyflym a Kyle Maiden yn llamu dros y llinell. Mewn gêm hynod gystadleuol, tro yr ymwelwyr oedd hi i daro nôl wedi'r egwyl o lein ymosodol, a'r eilydd Luke Davies yn rhwygo'r bêl o gefn y sgarmes cyn hyrddio drosodd. Ond Pen-y-bont yn taro nôl yn gryf a Matthew Edwards yn sgorio ei ail gais yn y gornel. Roedd y ddau dîm eisioes wedi hawlio'r pwyntiau bonws gyda pedwar cais yr un, cyn i Ben-y-bont gael cyfle i selio'r fuddugoliaeth cyn y chwiban olaf. Y canolwr Joseph Gatt yn dawnsio heibio'r amddiffyn cyn turio. Roedd ail gêm grŵp pedwar rhwng Caerdydd a Chastell-nedd, a'r naill dîm yn ceisio cadw'n glir o waelod y tabl. Yr ymwelwyr sgoriodd gyntaf, Josh Guy yn turio, Ond gwendid yn yr amddiffyn yn caniatáu bylchiad i'r canolwr Will Rees Hall yn unioni'r sgôr. Roedd Castell-nedd yn edrych yn fygythiol, a chic ar draws y cae gan y maswr Rory Morgan Williams yn cael ei dderbyn gan yr asgellwr Ed Howley, a Gavin Evans yn curo ei ddyn cyn croesi. Er i Gaerdydd aros yn y gêm pan enillodd Cameron Gibbon y ras yn y gornel, Daeth trydydd cais a buddugoliaeth i'r ymwelwyr wrth i'r wythwr Leon Ward gau pen y mwdwl. Mae'n agos ar frig Grŵp Pedwar efo Pen-y-bont uwchben Aberafan a Castell-nedd.